togenda mwa ejirani ase eng'encho ng'a oborogi. Timanyeti gose egento eki kianya gokobera, ogocha nka mambia omino ogoteba ng'a gaki gaki gaki omwana one eh, bu- to- gaki nkogosorora omwana one. Yes, erende erende, abanto abange mbari kogo mbari koagacha ka, oboete ng'a kogochaka koagacha iga kwarwarire, kogochaka koagacha iga gwakure. Juzi ntware ekesi kia abamenyinkwa igaa, chinsemo chiamenyinkwa, omosubati gete okwa. bakamanya konyora ebinto gete bire bi'oborogi, egotebekana nebi'oborogi ase eng'encho inche narenge oo lakini chividio mwarorire chigo chigoeta ase emetandao, abanto abange baka react on that point ngatwara econversation iga na abanto abange kobaboria ng'aki, amang'ana aya y'oborogi abana baminto mboro oo, Nkobeka ande audio recordings chi'abanto nabete kinkoji, abange abange abange bagokwana igoro y'amang'ana aiga y'oborogi. Abande bagateba bachandegete sana abana babo batari bataririgu, abande bagateba ng'a baise kweresa eki baete irigo y'amang'ana y'oborogi na amakong'u. You know, yaani a range of issues, a range of uh, amang'ana amange, eh, nabareterete omogano oyomo Omogaka oyomo nere ka omwana oye karaire nyomba iga, botuko akanyora omwana osokirigwe. Gusika rimo akaigure chistory ng'a omonto oyo taririgwe. E- ebinto ebi mbiase bikare asire ake, but I don't know ng'a all of a sudden ebinto ebi biachakire koba ng'a nkoirana bire. Oborogi ninki? Omorogi ning'o? Aye kwanya korora omorogi? Still nkoraigu tore ng'a abarogi mbaro, aye kwanya korora omorogi? Omorogi nimonto ki? Omonto naro ogoteba ng'a oborogi no no ne feeling eria ng'a okwo oko aye bieka okwo okwo object ng'a oborogi mboro oo. Eh abanto mbare bagoteeba ng'a imani, imani nabo egokora ki? kobwata imani engiya ng'a Nyasaye naro amang'ana y'oborogi tokoamini. Mbare bagoteba ng'a twanche ntwanche abarogi mbarenge bake ase ebuku, Simion narenge omorogi oo ase oborogi mbwakwanetwe nonya ase ebibiria, igo meaning y'oborogi mboro oo, twanche ntwancha. Lakini rende gose twasetire erekodi ere embe, ai, abana baminto. Abanto bamerete bamenyerete obokong'u, abanto bamenyerete obwoba, tokoenda ase inwe goko- omonto amenyete gose ne chinse chisiko, kagocha nka aire condition na abaibori ng'a aa, aye omwana one gaki, gaki kore anche gaki, eh, abanto bono sikuizi omonto nabo akorwara okwa.

ee, birobio, gose abana baye mbatagire kobitwara, bagokiri, bagotenenia, ee, endamwamu ya generate ng'a omonto ogenda gose nase oboganga, the process eria gwatumeka kogenda ase aywo, then kwaretire egento gete gekogera oite omonto iga that is oborogi, yeah. Abanto bagoteba endamwamu na oborogi, abarogi mbare baria ba botuko baria bagocha bago bagotwomera botuko, omonto naye agoteba ng'a yaya oyio na omonto o security isiko inche nabo nkorara ere tiga anya kondenda isiko mmmh. Ekeene, ekeene bori, bono Gusii yabeire hotspot, abarandi barandire sana, ng'ai bono togotamera, abanto mbare bagoteeba ng'a make naintwe abarandi abwo noe bakorandia abande babo, ebakorandi, rakini sikuizi abarokia abange na ekanisa batamerete nabwo mbare abarai ekanisa.

Motagotiga abanto bagenderere gusii eh aborogi mbore bake ebisaku binde ndio but we are talking about gusii ase eng'encho intwe Gusii voice gose abana baminto ng'aki mwarora. Subscribe by the way tegerera abanto aba buna bagokwana listen to experiences chia abanto bagokwana igoro y'oborogi bwabaumisire sana gochi bosio iga alafu eh koruga agwo nabo tokoirana to discuss zaidi. Inche Mark naye tinkorukoyia Gusii voice tiga ng'o torategerere eki bagokwana Igwa abagusii buna bakweresa igoro y'oborogi buna bwabasumbuire. Abanto bande bakweresa ng'a barogi mboyo, abande bakweresa oborogi mboro. From there we will discuss. Chiamaka naye tikori kogenda gotegerera nabo igo kogochi gosibwa ase. Subscribe subscribe by the way subscribe aye otara subscribe. Tiga kogocha estory yane otara subscribe gaki. Subscribe nte toike 10,000 before omotinyi oyo otaraera naende I know you will make it happen. Onye onye kwabeire gokogwachia chitori chiane kera rituko gokogwachia kera rituko, naende ndusie amagoso onye koroche ase nare ngokora bobe. Naende ase ngokora buya, thumbs up. Number yane ya esimi nere igoro iga iga, you can text me your views, you can write on comment section, you can send audio comments, you can send video comment, I'll post them later. Lakini tiga torategerere abagusii.
Egento ekio twabekire ase omochandano negekwa gosana, naende akereka ase obwagaraki gose ase obweng'e, Ehe. kwaborire riswa riria rigiya naende rikong'u. Yes.
Omorogi nomonto omine efamiri ime, kwaborire ng'a omorogi norumi. Mm. Omorogi nomonto omine efamiri ime. Mhm. Tingocha koruga nyabitunwa gose inche korua bw'ense okore ng'a ng'ende bw'ense okorende korigia obochega onyore nkare omoroso. Bagetoka omonto naro ororo okorua omonto oyio ekeng'wanso okomorugu nebieseri, goetera ebitina gete gose bonyandamwamu gete. Egento nkere kiabeire iga ekio naigure Abakristo bande bagokumera ebi- ebirecha agaagu.

Reero abaroki barua emechima bakairana chikanisa, bagatang'ana ase oboraai bwe chikanisa. Ehe. Abange okonyora ebinto ebi bigokorekana mbamanyete, bagokumera ebirecha, bamanyete ng'a ninche Antiaule, omwerusia. Mm. Obora- raai obonge reero okonyora ng'a chikanisa chinyinge abanto barwo mbamanyaine goetera oboromi, Ehe. gose ogoita bwamugete ekiombe kire

Oborogi ime egento kegosoa amani nga ime, obongo ime enkoro yaani omobere oye omogima are omorobe. Mani nigo ng'a ogosiria ng'a Nyasae ng'ai are, ng'omonene, na omorogi ose nomonyasae. Ebibilia ebirobi ng'a Nyasae natongete mwanyabanto. Omorogi ngoyo okorusia orosua, yaani ebibe, ase ekiaanga chindagera goita omonto, African Chemistry yaye. Twati- twatindeka omonto rituko rigima, tinsa gete, toko- tokorema ebibure egasi enkong'u amagena igoro, tu- ba- twatikerera pi, amanya gocha botuko bayiore omobere. Within 10 minutes, manya omobere otindekire six feet gochia inse, banyiyora. Abaroki mbabwate chemistry gete.

Omoruoti nomonto obwate chemistry gete enkong'u, lakini buna eki bakorete, eki negento ekebe, ekebe pi. Inyore yankoba ande, isitori teiyo oyio akwane omorandi oyio ng'a ngabasaberi bande chisa. Abanto abwo batakeire kobwatwa omochie oyio ase abwo bonsi, omochie oyio otiri ekerere kia abarori abwo kere pi. Dawa ya mchawi ni kuua na kuchoma. Aria ere tibagoteeba ng'a erande iga lakini.

Nendamwamu eye iga egocha, erio abaminto bakwanire iga abwo ng'a nomosubati oruse obo, ogocha ng'ina amoete endari. Ekero ng'ina amoete endari, ng'ochire nero. Manya ng'a ekero agocha nendari eyio. Butire nere bwoye, Mm. tari tari ng'a nabase batiboka. Basacha mbare babwate endamwamu. Basacha mbare babwate endamwamu bakasesera ase mwaye nyomba, akonya gogosabera ng'a nyare bori yaani nandi riokobua. Tango ori tarorokana, tango ori family yaye tiyarorokana, tango ori naki togokora to- told him names mpaka yaani Omonto oria tomorusia ororo, gose totantanie ebiasara biaye. Nchire ki togokora? Bono na konyora abanto baria bakayaire ababe baigo bagotara bwaye obotuko na omobaso. Inki bakore ororo gekogera amagaaka amantenyi amanya gocha babeta chinyimbo inse tibagotara igo bakona ekiredio kiange ngoirana ande.

Ee, nabo ogoitwa amaki naiti moche etwakienete ase enyomba etamanyeti binto ebio, Mm. Tokaba twaikerete tokaiborwa abana ten, Mm. togakiina buya igo chifwa chinde nchire okorora chire chibwate oborokia kw'amaakonyora abana abakona gokwa, abakona gokwa. nonya nomosubati narakoretwe ase omochie oino, na okorora Marginaiti orure ogwakwa, yaani omwana okure bosa igo gose abana gose babere, abe abana bamino. Igo manya Marginaiti ase efamiri eyio goika onyore obotugi mboro ororo. Ao nabo okonyora omwana oria ekero asira, igo nabo okomanya ng'a omwana oria asire ase engencho gose omosubati oyomo nachete iga abwo onye tarenge omorogi onyorire ekambuni ekomoorokia oborogi, nabo akorua omwana oye kabiare omwana oye omotangi, nabo akorua omwana oye akwe pi ase engencho y'okobwata oborogi make naye.

agakwa, akabekerwa esuma, agakorwa engencho are gokana ng'a otaha oborimo mboonigwa. Gaki naintwe aka akagorwa, akairwa, agachia korwa koba ase gete ng'a ne ne ebiasara agochia gokorera omonto gete akabekerwa esuma ekarwa egenka abwo agachia akabekerwa agakwa. Oyokabere yaani omomura onto gochia oyo bw'omoiso, agachia gochia kobe gokora ebiasara na arobi

Bono nabo tosabetie tiga nabo tokona kosuguma nobogima igoro lakini rende chifamiri echio chiare koroka abande abarogi make naiti abande bachire abande bagoitwa babwatwa ase ogotinda okore abanto baitwa bakwa babetwa ebite chikambuni chibarenge nabarabwo baitwa babetwa ebite baku ba ba baitwa engencho gete make naiti gwacha koigwa ng'a nyare bakwete nyare bakwete nyare bakwete ase ewiki eyemo Abanto baitiire Makinaiti ng'a buna ase engencho babwateti gosoa omotindo korwa omonto Makinaiti. Igo bono Makinaiti ase chifamiri nabakonyora omokungu achire kobwata oboronge, nabakonyora ochire tabwati borogi, bagosoa etambuni eri y'okobuuta, banyora ng'a aria ase okobuuta okorora abang'ina bakonagwanchereria konakogambia abakungu b'abanto bande. Na buna aborogi bakobaorokia, kwanyora baborokirie, aborogi babwatire Makinaiti bakuure. Igo bono ase engencho eye Nyasae nere orache goakana omanyete egesiomba ki'ogoakana, ona-goita abanto b'Omonene baria atongete, aye ore ororo buna ekerecha, omanyete makinaiti oborogi bwabeire buna buna ruminati yabeire. Kwarorire? Buna ruminati yabeire. E, etetere, ebani ba, babeeti chibesa, babarogi naboigo, nabo bange ruminati na tebogwere. Igo makinaiti ebinto ebi mbiroo, obachandire abanto, Abanto baarogire abanto, tibakorogoa abana b'abanto, bakonacha chianga chi'abana buna inche abana baane Magidai. Rora, buna nchagete konyora abana baane chianga nkogora, nare kogora na echianga echi chinke chi'okobeka erio korwa ime. Magidai abana baane bakaurwa chianga bonsi pi batano. bakaurusia anga echio, bana ngocha konyora eyanga y'omwana one ebutoire emekono, ebutoire omotwe ekobie echageti eye ebwate ekobie ebutoire igoro egesura igoro, ebutoire korwa omogongo, ebutoire korwa enda, ebutoire korwa amagoko, ng'a igo bono baragereretie ng'a abana banyagwate emetwe, isiorori, koromwa enda, koromwa omogongo, ba- kwararia emakina eye, Mm. lakini inche nabonete Nyasae abanto abwo abande bagendererete konagocha erieta ria Yeso. Kono tokonagosaba Tata tari koba toigwa, totigaete mbuya mono. Makina eke tiga ndaraborie anga amasabiki onsi Yesaya beta. Mm. agumino ekenyoro kiao mwaagwo noroche onde naro okoroga Ee. Bweborie okoboria okwo, Orooche onde naro orang'ache okoroga? Tiga mbwate simia obo. Monto onde bwensi obwegenete emeika y'oborogi na ebinto chincha na ebinto binde bire bire isiko y'Ebibilia, oyio nomorogi. Monto onde bwensi ogochia baragori kera botuko na mogaso ne chikanisa Gochigosaberwa oyio nomorogi, omanyete oborogi iga bogocha goetera emeika eri bwegenete. Onye bwegenete emeika y'oborogi, goika mogende ne bono eneti gwaki eya naakire esimi yabwatire agwo. Omanyete eneti gwaki eye nere ekongosa abarogi aba emeika eri ebwate ime yao gochia ase abarogi. Aye okobera okwegena okwo bwegenete buna inche nkorogu onde, goika gokoretera obwoba, naende goika gokoretera emechando emenge ya kera rituko. Omogaka naro agoteba buna angachi gotuga buna anyagache, naye gwabeire omotang'ani koagacha enyomba, chinyomba nchiagachire chikoroba ense yonsi goeta chikororekana baka chiakumia. Abande mbare bakoagacha enyomba goetera ase emeika y'oborogi, oratang'anie oborogi ritang'ani, buna techa ko, ko, ko, gose techa koreta emechando asare. Banto kare ma, manyete naintwe ntwakina, na inche nakina ne chisokoro na, ne, naba, namamagokoro. Rituko ndiria omonto ekaragochi kogota atarokwa omorokia. Abanto abange ekero bagochia kogota, nigo okonyora basoire korwa kw'abarogi, oyo nomoro, nonya nintwe buna togokwana korwa korwa iga iga iga. Abande mbarotwe korwa kw'abarogi ase engencho gocha gokorwa na chinsa echi inche ntegererete ereeti rioka, ndirachiete ngachia koraroga, naende nairanire ase ereeti. Kwanyora abande mbaro babwate emeika gete buna buna y'abago, yaani babwate chiminis. Ng'a korarengererie mache nainki buna onye nokobua kware koba. Aba bagoteebwa nabanto ngotinde korwa bare, My father akwete 2017 ng'ende mo tu- tu- togokore ekwerende eyio torore gose taiyo onsi gose airetwe nabaroki. Ekeene pi, okonya kong'aina nebe kore okonge ase abanto Engencho eria nigo ogakora buna konya gosareria omogusia erieta, ogosareria omogusia erieta ere egati y'omonto ogendererete na oyo otagendererete. Oyo otagendererete ere aroche buna oyo ogendererete nere omorogete. Okwo nakwo okwegena abanto abange baitwe.
Otige gotong'aina pi ase erieta ria Yesu. Amina.
Inche oyo ngokwana negento ndoche live naende genkorekanerete eh Mhm. Togontebia ng'a bono igo ngosoa in- you imagine yaani inaki orarare nyomba oraire nyomba ekero mogoteba ng'a barogi mboiyo oraire nyomba oboke chinsa chiria ogochora abana bao onyore omwana oo taiyo origie omwana origie omwana osoe gokura abanto barigie omwana Omwana abore, ase omwana acha gotoka kabekire ase abekire orobaga atari gokwana, Tafatali, mwakwane egento keria mororire. Onye gento nkeragokorekanera, please, tiga gotanokia abanto amaote, abanto buna tore iga tochandegete tokorera eriso erimo. Naende tokorwa twerase emechando yaye egere Nyasae agokonye, naende nonya noyogokora igo achia abwatoke ase atarerete. Yaani, om, mga, buna inche omwantanoki, tiga mbatebie bomaene, nigo omwantanoki, tigokee ng'a abarogi mboiyo, amaene mpaka naimoke na isaranse, narege ng'a eri Nyasae nabori Nyasae one, eh, abasacha aba bagokwana, mbamanyete egento bagokwana, eh, gento getaragokorekanerera, please mind you, eh, na emete eyio egosimekwa eyio ni mambo ya uchawi, naki omonto arasimeke omote buna bono omote oyio ochete gotogoru.

e, ekagera omwana one agacha koba moyo. Lakini ekero mogoteba, Ekero nkogenda ndinete egari ime, egari tokogenda, egari ime nonya gwoka omorero, gaki, mwakwanire egento gete ekebe naende manya iga ekero tore oboshabiki, tomanye egento togokwana gekogechia abande, getari kogechia abande. Naende buna tore iga, abanto tobwate emechando emekong'u chifamiri, Gotatiga togotigera Nyasae. Tiga goteba ng'a, Ng'a bono ng'a ng'a kwarete. Mwarire amang'ana amange mpaka narire amang'ana ntarengerereti. Tiga ndwere inwe ngase ang'e.
Narorire abanto bagotetea oborogi sana, lakini momanye emechando abanto tobwate emechie. Agnes tiga nkwane eyo. Yes.
Inche nagenda nkanyuoma mbwa ngokama eng'ombe korwa mpaka abana bane bagochia emiaka emerongo ebere ang'e na ebere ba- kera rituko ngokama. Lakini tiga ngote ng'a nakore emiaka naende emerongo ebere ng'ombe ntanya gokama nkogora eng'ombe tiga embego lakini nkonye omonto yabwa yab- yabeka emori. Obwo noborori. Tari yaani noka ore emiaka emerongo ebere ng'ombe bwo oyangete kobeka lakini chiombekire nabo ng'ete abanto togari nabo nkoreta ruchi mori lakini bwona enche tingokama. Togontebia ng'a borogi mboiyo egento keronkeri ng'aki abanto igo bekora abang'aini bakairana chikanisa pi. abarogi bakagusikwa bakang'anya gochia ekanisa, bono nao babuterete ekanisa aria bagacha bagachorwa ebirogo bionsi, bono nao banaareti bakonywomerana round round, abanto nkorateseka bare onye ntori kwegena ng'a obororo obo. Omogaka onde nakwana abwo tokamosekerera agateba ng'a yaya ng'a abarogi baminyoke tibare. Nkarora omogaseka, naende omosamburisi, nkarora akamosamburia asana ng'a barogi mbari ande. Onye soa omosamburisi barogi mbakari oo, gaki ere mbuya mono, onye naende ere egento gekobuga isiko osoka, ng'origereria onyora ne ritimbo. Tata mosuku ngosoka ore moka, akoganyete oirana gocha nyomba mbuya mono.
Abanto baito banchera neiga. Ring'ana eri'oborogi rigokwaneka n'Ebibilia. E mwanyabanto, ring'ana eri'oborogi nkororekana riogo. Ring'ana eri naki rikororekana? Ase abaibori bao, teri omonto ogokina koeba nakinete. Teri omonto nkoereswa are nabaibori baye ensa yine emechando omoibori oye aeterete mpaka buna akonyorire.

Kere negatibu okebeka gochia aborogi. Ebinto mbire orororanie ase engine kwaye gotebigwa, ng'a gento gete na gento gete nkiamberete, omoibori aragotebie, gose omonto aragote ng'a ngatigete egento gete nkiamberete, bono koigwa ng'a okoigwa. Nomaete buna bono togokwana iga, abanto mbare ororo batamete korwa chinka chiabo bakagenda komenya chinsemo gete ase engencho emechando gete yabang'anyete korwa chinka chiabo. Kiagera koinyora egento inse kende gwateretwe ng'a ng'a egento gete nkiamberete gekagera nkang'anya korunka. Inche bono egento ntaete gokwana ekemo neke. Korung'anka tinkomenya.
Ee, egento ntaete gokwana ekemo neke keria kiagera nagotebia na abanto abange bakwanga obokwana obomaene gose okwana obomaene nabo orangwe. Monto tamasa gokwana ng'a borogi mboiyo. Abanto bo nigo obokong'u babwate, na omong'ina gete okwana iga abwo bakoteeba ng'a iga imoka bakokaransaborere, tiga ngotebie nabanto mbachandegete. Abanto mbachandegete ase obweng'e oyogokwana ng'a barogi mbuya. Omanyete ebinto mbire bigokorekana riagera kwateba ng'a ee nonya ekero bateba kare ng'a Paulo nomorogi orenge, omanyete barogi obonto bamanyete buya ng'a oborogi ngento ki lakini ebitendo bire bigokorekana nabio tomanyete ng'a nsa chinde obura bw'oborogi. Buna bono oyogokana akane. Mara karenga tokoigwa ng'a abana barusigwe nyomba, bagenda bachia gotaarigwa. Ase bagochia gotaarigwa intwe ntori komanya ng'ai, lakini ebinto ebio nkobigwa tore. Kwamanya konyora omosasire otiochire, osabeire omwana oyio okorire ki? Okwanire. Ning'o ogerete omwana oyio akanga gokwana ng'a onye tari oborogi obo omonto okogera ng'a nsa chinde, obwo nabwo oborogi. Ebinto mbi ntore ebi nigo bigokorekana sana, mara twaigwa abanto bacha bakorera gose neng'ombe y'omonto buna bakanya korera gose banyebutana na ekeminki,

bagokora abande babe abaroki. Nobono nabo ogo- togotaka gose kwarogerwa omwana, gose abanto babo barwara, gose kende kiaba, giakomekia ogende oborabori. Aa ase oborabori ogochia nkogenda ore bono oegwe ebinto ogocha gokora egasi eywo aa, igo manya kwabeire omorogi, gwakorire koba omorogi. Kwaba expert bono. Kwaba expert bono.
Lakini tokimaeti ng'a nchera ki okoba expert nabo kerarete obobe. Number three. Getabu kere ase Batotapia naki ebire gose ematayo ere goteba ng'a abagomba mbare bare abagomba korwa ase Nyasae, na abande bekorire abagomba, na abande bakorirwe abagomba nabanto aa. Igo manya obwo noborori Makimaiti. Ogokorwa omogomba tonyore noe mwana, gose gwekora. Oborogi bore chinsemo chinyinge. Number four. Buna bono nabo okonyora endamwamu yakobwatire, gwataka okorera omwana obande egento gete lakini yaba vice versa,

Tware gwancha kera oyomo ase egetabu ki'Abagalatia isano na intini gegokwana ebinto gete endamwamu noyo ere ebinto gete oborogi noyo bore endamwamu esugu emoko. Tekomocha go, iga agwo ase Abagalatia agwo tinkomocha koba negento ekemo kera ase egento eki. Nimbwate endamwamu? Ee. Nomorogi inde? Ee. Nare gosaba iga. Tware gwancha ense etware omorembe. Igo tware go surrender our lives to Jesus, totebie Yeso ng'a ekiagera tore abago, tibwachete ense kogambia ense, lakini ense etorigwe amo naye. Nyasaye anche ototoorie, tomenye nomorembe oo, toganyete ogocha kwaye riakare. Maki naikire. Tiga ngokani ng'a abanto barorire obororo, lakini nare gotebia abanto ba Nyasaye iga. Motamere Yesu. Yesu teri nteyo kemosinyete ase egetabu kia Luke eyemo 37. Ekero okoreta ebinto biaye ase obosio bwa Nyasae, Nyasae iga agokobogorera reta chigurube chiane chionsi pi ase obosio bwane na inche nimbatimokie bogori rikorogoto riane ne rigusu rigekuna goetanda ebinto bi'ense. Naende egento Mark Knight nacha konyora, Na totamere amarogoria na tokora ki? Aria nase chingaki chinke, kerecha nkorigia ara abaye bagocha gosira amo nere. Decide yourself, nase Yeso okobera, gose nase ebirecha ebi Saitani moche gosira komo. Eki naki gie Saitani arwanetie, tari koa abanto ba Nyasaye morembe. Egento ekiya ogochia kobugia, kwaondoka nyomba, tori gosoka. Egento ogochia ko, yaani ebinto Saitani akoreta bi'obwoba. Let us surrender our lives to Jesus, nari toramenye buya, nonya ense eke ere amakong'u amange, buna amacharibu na amachanga, abanto barerire sure.
Mba experience ki ogokumenya omorogi naro? Tinkomanya ng'a gaki egento gioka kegonsinyangeria inaki? Igo Nyasae abancherete babe eroho, gose igo, yaani eki nakio gioka kegonsibatearete, naende bagakora ebinto ebibe, naende batabwati mabera, ababe egekone, naende abange igo bakoba close, na abe omorogi oare. Maybe takogokorera ndamwamu, ekero takomanyeti.

Emechie akera nkorarente ore korende oyo ere obereire abanto amakong'u ake ase engencho y'okogania koanga gokwana obomaene. Onye abanto bagoteba nkoenda bare ekanisa bamaete ng'a Simion nomorogi orenge, bamaete insa chi'nde ng'aki Simion nomorogi orenge, Paulo tarenge morogi. Aya, aya okogenda ekanisa ogoteba nkorende ore ekanisa, obwenerete kwagora oyomino ng'aki yaya. Ekweba Paulo tari ere orenge omorogi, Simioni orenge omorogi ase engencho ya gento ki? Okweba nabo okweba. Abanto, tiga kung'ainereria. Nonya engo kongotwarire ebichuchu biaye inche bono agwo ngokwana ekegusii, naende okinde ogetange oramanye ekegusii eke. Engo kongotwarire ebichuchu biaye, eng'ombe ngotwarire emori yaye. Ekare ere boigo, egetuuma igo ogosamora korwa mogondo naende ogekore embusoro osimeke naende egetuuma kende. Aye bieka buna Magnite gwategereire. Iga iga gotakeire twakonya nebirengererio toteebanie omaene, oyomanyete ng'a ngochanda are oyomwabo ase enchera eyio togokwanera, ase engencho amarieta ayio ayande buna enchera igosinya korikwanera ande bono mbotuko. Oyomanyete ng'a nare boigo, atooreke, Tesa chinda chi'enchera, tiga gokora ebinto ebiya gokora ase engencho abanto nkorera bare. Torikwana, torikwana ebinto biko.

Egasi y'abagaaka. Aye nomanyete ng'a bono iga ebitone biaito biagusii ase nare ekona gete totanya konyekwana tosarerie abanto bande amarieta ase engencho tari bonsi bare ababororo. Omwana omosiniini ebiasara ebi ebi agokora, ee, bi'oboganga, oboganga na ekanisa, tiakonya kong'aina-ng'aina abanto abana monya kopinga-pinga aba monya kopinga-pinga mwensi ee toto, motige omochieso mobwate enkoko iga ebwate ebichuchu biaye, onye nebichuchu nainwe more motige amachieso, bono abatebirie boigo. Omanyete egento getai gionka ekorokwa rieta. Buna bono onye toranyie omoibore, togoteba ng'a nimbwate omwana okorokwa omosomba Tom. Mbamoteba igo naro. Nonye risami ndikorokwa risami onye ndiatongetwe na Nyasae. Igo ng'a oborogi mboro ntagete goteba. Eh, amaene onye nti abanto bagwancha goteeba, nonye inche ngoteebia ore arikwe omogano egetabu egetabu ekenene sana keraetane nonye mpechi mia tisa. Tiga ngoteebie abanto mbamenyerete obokong'u, naende otomenyete kwa neema ya Mungu buna tore iga. Omanyete Ekero omonto mwateba ekeene agoteba namorogi taiyo, rirorio okora ng'a kero kende oyio ogoteba te ndiana komonyora. Entate goteba eya. Omanyete inche narwarete ekero nde ekero nde form three nkoenda form four nkarecha ase amatemo oka esemi ngotumeka neya form three. Esometi, Ndwarete oroturu, onye nobarimo mbua mbwatete, nagwukorete amaiso, nakorete ki, nkarwara sana. Lakini rende ai naetete, naende noo tore, noo tomenyete tochandegete iga. Na inche nabete oyomo omonto omacheti koagacha enyomba epermanent naende omonto okabera ense ekenyoro giaito.

Inche inde omwana bw'omosubati omosubati omokogoti, omosubati omwabe emate omonene. Omwana oye nakwete, oyio ore cousin yane, agatindekwa agakora omotienyi omotienyi omogima. Omanyete agatindokorwa akabekwa igoro? Bono ekero omonto akagorogia mboiyo, ing'o omotindokorete n'abanto? Tindekwa kabere. Eki negento ogoteba toroche naende to tochiete togashuhudia. Oborogi mboro, na abanto mbachandegete, gaki nonya buna onki ndatebe gokogecha omote, onye chinchoke chire komanya ase okwebisa, mbuya mono omosomba Tom Nyamesa. Tiratebe iga gaki, twanyaeteire buna tore iga.
Abanto batochandire, abanto twareire inse ogosomia omonto okore sukuru okwareria gochia amaraba ime. Bono ase obweng'e, barogi mbaro. Ekero bare ororo, ekero, ekero togosaba Nyasae tokonya goteba ng'a, Aye bono kanya gotuoma ekiagera iga ore gwochimani, naende Nyasae iga ako- akopike ensinche omanyete yo- yo- y'omotari obotuko. Moka iga Nyasae naraire. Naende onkwamanya goteba ng'a tiga ng'anye inche komenya ase a- ase barogi bataiyo ase taiyo barogi bataiyo Omwana-o-Omonto. Kera ase abarogi oo bare oo. Omonto akang'anya korwa ase ekaseni yane ekang'anya korwa esobo, akogochandekire akagenda orong'ao. Orong'ao abwo nao abana bachire basirire, bono ochandekire onyorire abarogi baria bare gosambwa batamete, nao bachiete bakagwa o- o- o- nabarabwo oboremo gochia. Igo tontebi ng'a ase nare nonya ne etaoni ng'a barogi bataiyo, ng'a nonye ne- ne chimoro chigitara nyo- chiang'o nokiang'o ng'a barogi mbakaiyo. Mbaro baria basa- ba- bare gosambwa bagatama, baria bamiorete baria batakwete, nonya nonya bachiete, bono aye kore egari bwoo, agacha enyomba bwoo, okwa ekiagera nomorogi na atakoroga ngokwore. Buna bono natidekire abagotideka ase aa, natidekire ki ndakore? Bora nabo omenyete ende emerero, tiee Yeso namanyete, onye onye onyagigwe ebinto bionsi biria biakwete baka abana baye akame akagenderera koremereria. Inki bono toranye goichanera abarogi? Tiga bakore emeremo yabo eri baetwe bagokora. Tiga bachande abanto buna bagenderete gochanda, lakini richibu Nyasae obwate naende kera omonto natenene kogamba ekina kiaye ere bweka omonyene. Aye onye ominto takona korera, abanto ntochande gete.